Әлхамдулиллахи шөкер, Болгар җире быел да мөселманнарны каршы алды. Изге Болгар җыенына чит илләрдән, Рәсәйнең төрле регионнарыннан мөселманнар килде. Алейкум салам, рахматуллах, баракату. Мин э, Кемерово өлкәсеннән, Новокузнецк шәһәреннән имам хатип мәчет Чулпан мәчетенең Анвар хәзрәт Аширов була.
Ничә кеше килде Әнвәр абый монда? Безнең зур тәгәл делегациябез 12 кеше, мөфтиебез Агир хәзрәт белән бергә шунда килдек. Шунда безнең бабаларыбыз, безләрне, безләрнең нәселләребез шушы бик фаҗигале җирләрдә Шунда да хәзер ул яңарып килде. Әссәламу алейкум, вә алейкум әссәлам, рахматуллахи бәрәкәтүх. Без Чирмешәй районы Бәркәт авылларыннан классташларыбыз, дустыбыз, яшьлек дустым. Мин Саимә исемле. Минем исемем Фәния. Беренче класстан без бергә. Без бөтен җирләрдә дә гел бергә. Менә җыеннарда да күп еллар бергә киләбез әле. Мәчеткә йөрибез, әлхәмдулиллаһ. Ничә сәгать килдегез Болгар җиренә? 4 сәгать.
4 сәгать армадыгызмы? Юк, әлхәмдүлилләһ шөкер.
Монда ниндидер рәхәтлек хисе бар. Фәрештәләр бит монда. Монда дога, монда үзебезнең Болгар җиребез, ата-бабаларыбызның җире. Бик шатланып, бик рәхәтләнеп киләбез без монда. Монда авырткан җирләребез дә авыртмый башлый. Бик рәхәт. Я из Африки, он мой друг из Индии. Мы учимся здесь, в России, именно в Яшкарале.
Без Татарстанның Чирак районыннан килдек, Әгерҗе районыннан. Без инде бу елларны гел көтеп киләбез, зарыгып көтеп киләбез инде. Ел дәвамында шул җитәкчеләребезгә, президентыбызга бик зур рәхмәт. Автобус шыгрым тулы, 43 кеше. Хәзрәтебез Гадел Кәримгә бик зур рәхмәт. Без инде танышларыбызны, ифтарда танышкан танышларыбызны күрәбез. Көне буе булачакбыз. Безнең апаларыбыз әле менә беренче тапкыр. Аларга бик ошады. Ошады. Икенче елга да планлаштырып торалар, Аллаһ бирса. Инде истәлекле. Без сезнең көтлиләрегезне карыйбыз каналларыгыз.
Әгәр дә без үзебезнең ата-бабаларыбыз ислам динен кабул иткән җирне хөрмәт итмәсәк, Аны, безнең рухыбызны, иманыбызны яңарта торган җир дип итмәсәк, безнең, әлбәттә, киләчәгебез авыр була. Без Шәһри Болгар җирендә. Менә бу җирләр, алар безнең тарихи, үзебезнең ата-бабаларыбыз тарафыннан ислам динен үз иреге белән кабул иткән урын. Монда сугыш белән дә түгел, ниндидер көч белән дә түгел, фәкать үз теләкләре белән ислам динебезне кабул иткәннәр. Әлхамдулиллах, менә без шушыннардан чыгып, ата бабаларыбыздан безгә хәле килеп җиткән мирас белән дә, шул ук вакытта хакыйкый дин икәнен без аны белеп, шушында киләбез икән инде, аларны хөрмәт итәр өчен, дога кылыр өчен.
Монда безнең мең дә йөз ел элек ислам дине монда кабул иттеләр. Монда сәхабәләр килеп җиттеләр. Шуңа күрә без шуны истә тотып, шунда киләбез. Безнең безнең өчен бик шатлыклы бәйрәм, чөнки монда күпме мусульманнар җыелып, дога кылалар. Мөселманлар җыела вакытта, дога кылган вакытта кабул була, күп кешеләр дога кылса, шуңа күрә шуңа киләбез шунда.
Галәйкем әссәлам вә рахмәтуллаһ бәрәкәтү. Без Чувашиядән, Тукай авылыннан. Менә шушы изге урыннарга Болгар бабаларыбыз бабаларыбызның изге туфрагына күрергә дип гаиләбез белән килдек. Мин үзем Урмай авылының хакимиятенең башлыгы. Менә минем хәләл җегетем Гөлназ, улым Айзат, улым Камил. Ике балам килмәде әле, алар калдылар, аларның эшләре булды. Менә шунда без Былтыр киләлмәдек әйтмим, калган җылларны һәр җылны килергә тырышабыз. Менә бу изге Болгар җиленә аяк басканда нинди хисләр, уйлар кичерәсез? Ул хисләрне дә әйтеп бетергесез инде. Теге тарихка да кереп китәсең. Тарихны белгәнгә күрә әти-әниләребез безнең тарихчылар иде. Тарихчылар тарих яздылар. Шуңа күрә без бу тарихны э, бабаларыбызның тарихын төптәнрәк беләбез. Шуңа күрә

Из Калининграда приехали двое, я и председатель Амир Хазрат. Хәерле көн.
Сөйләсәгез иде, ничек анда татарлар яши, гомумән, нинди хисләр кичерәсез Болгар җиренә аяк баскач? Шулай инде изге җиргә килгәнсен, җирләр белән сөйләшеп тә йөрисең, ташлар белән дә кайвакытны. Бик әйбәт, субханаллахи. Искә алабыз, шул туган як, туган як инде.

Тыныч, бөтенесенә карап әйбәт инде. Нам понравилось. Да, очень еще раз приедем. Исемем Вәсимә. Шәмсеттин кызы Вәсимә булам. Исем Саулин белән Чаллы шәһәреннән Әнсапа Тукай районында яшим. Бүгенге көндә бу изге җир Изге җирдә без башладык 93 нче елда бертуган Кашаповлар монда башладылар. Мин ул вакытта милли мәсьәләләр һәм дин бүлегендә эшли идем хакимиятнең. Бик күп ниләр эшләргә туры килде монда әле Иске мәчетнең бер почмагы гына бар иде ул вакытта. Менә бу җоланнарда учаклар ягып, төн кунып, бер елны ознакайдан 40 корбан сарыгы гына алып килделәр. Мин шуларны өлешеп, группа-группа кешеләр корбан чалып, Көне буе аш ашап чыктылар. Менә шул 93 елдан башланган вакыйгалар бу. Шуннан соң Казан шәһәрендә ул бүлекне ачтылар, нинди мәсьәләләрдән бүлеген һәм шулай иттереп бу безнең дәүләт э, э, күләмендәге чараларга әйләнде.

Сезнең белән шушы чараның иң көтелеп алынган өлешенә күчәбез. Һәм дә без сезнең белән шушы Бу ел инде безнең Президентыбыз тарафыннан Россия Федерациясендә Гаилә елы игълан ителде. Һәм дә шушы нисбәттән хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт тарафыннан тәкъдим булды вә Нургали улы Рөстәм рәисебез бүләкләре буенча өч гаиләгә алты кешелек Хаҗ путевкасы, хаҗга юллама билгеләнде һәм дә без сезнең белән, иншалла, хәзер инде шушы юлламаларны кем барасын билгелибез. Без моны бер лотерея дип әйтмибез. Хәзер без монда беркем дә әйтә алмыйбыз, менә шушы барачак. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан билгеләнгән әйберләр. Болгар җиренә килгәндә Э, бик дулкынланып киләм. Безнең бит инде безнең э, әби бабаларыбыз, безнең нә тыкымыбыз шуннан чыккан, нәселебез. Мин бик дулкынланам, мин бик э, шатмын монда килгәнгә. Бик ошый, шундый зур бәйрәм оештырганнар. Алла рәхмәт яусын барсына да. Шундый дулкынланам. Бүген зур бәйрәм Э, без инде монда ел сайын киләбез безнең районнан бүгенге көндә 60 кешелек делегация килде без инде рай башлары һәрвакытта 19 май көнне шул җирлектә изге булгар җирлегендә җыенга җыелабыз республика өчен бу рәсәй күләмендә зур бәйрәм инде шуңа күрә халык бик теләп килә без э, Яхшы, автобусларны укыябыз, аларга килергә монда мөмкинлек бирәбез. Монда карарга урыннар бар. Бу тарих, бу Рәсәй җирлегендә, җирлектә ислам иң дәлгән ислам дине кергән урын. Әйбәт. Бигәйбәт.
Иштан алга. Тәбәй. Андары шушындай матур нигә бәйрәмгә Аллаһ Тәгалә дә бирән шикли ди матур китеп бирде. Андый сирәк була бит. Ассаламу алейкум. Мин Һәм Азнакай районы сәй авылының имамы 16 ел эшлим. Шул дәвердә инде безнең бар эшләребез дә күренеп тора. Без бар эшләрне эшлибез, ишәбез басында. Монда елда елда камилләшә. Менә йөрер урыннар теге белә башлагач, гел җайлы йөрергә кая барга икән. Үзем белән һәрвакыт э, кешеләр алып киләм мин, аларны менә үрәтеп калдырган идем, менә әле табам сөйрим. Э, киләләр иншалла, иншалла монда да. Э, шушы да йөрүләребездә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булырга насыйп әйләсә иде. Баршасына баршасына барлыгына рәхмәт.